Mō te hunga rangatahi i roto i ngā Kura Kaupapa Māori, Kura Aho Matua, Hai Kura me ngā Kura ā Iwi, ko te kapa haka te tīmatanga me te mutunga mai o tō rātou ao. Ko ngā kaihaka rangatahi e puta mai ana i ngā kura me ngā rōpū i ēnei rā, he toki. He kounga ngā reo waiata, e pakari ana ngā tinana, ka mutu, he tohunga ki te whiu i te poi me te hāpai ake i te rākau. Nau mai ki WatchMojo Māori, ko ngā taonga tuku iho a ngā mātua tūpuna kei te kitea i roto i ngā rangatahi haka, nā reira, mā koutou tēnei taiohi mā.

Areare katoa ana ngā taringa o ngā kaimātakitaki. Tuaiwa, te kapa hakuwae o Horouta Wānanga, poi. I te tīmatanga mai o tēnei waiata, ka puta mai tētahi kōtiro ki te waiata, He korokoro tūī! Whai muri iho, ka puta mai ana hoa ki te whakarewa i te wairua o te waiata,

Ngā taiātea wharekura haka. Ko tēnei kura nō Ngāti Mahanga e whakaatu mai ana i te ihi, i te wehi, me te kaha ki te haka i te haka a Tānerore.

He poi auaha tēnei e whakatauria ana i ngā pūmanawa nui o Waiorea. He koi, he tere, he pū rite te rere me te pako o ngā poi. Kau tēnei poi ki te Aotearoa. Kau hoki ki tētahi taumata tiketike i roto i ngā mahi karawhiu i te poi. Tuaono.

Waea tāringa. Kei tawhiti hoki tēnei waea tāringa, mauri tau a Hoani Waititi. Ka tōia mai e te kaitātaki wahine te ngākau o te tangata i te rongo i tōna reo aroha. Inā te rōreka o ngā rangi maha o te waiata, ka whakatere i Te Moananui-ā-Kiwa ki te kāhu kōrako o Hāmoa,

Te Wharekura o Rākaumangamanga, waiata ā-ringa. E rere ana te manu nei a Roimata ki ngā rangi waiata e ekea nei e ngā kaihaka o Rākaumangamanga. He waiata mihi tēnei ki a Roimata, e whakaū ana i ētahi rangi waiata rongonui a Te Mātārae i ō rehu hei kawe i ngā kupu o mihi.

Waiata ā-ringa. Kua tata atu tātou ki ngā tino whiriwhiringa. Tēnei waiata ā-ringa nō Waiorea, he waiata harihari, he korikori anō hoki. Weti, weti ana. Ki te haere koe ki ngā hui huri noa i te motu, ka rongo tonu koe i te rangatahi e waiata ana i tēnei waiata. Kei te rapua e ēnei taiohi te iho pūmanawa. Kua mārama te kitea kua noho mai rātou hei iho pūmanawa mō ngā taiohi o te ao haka. Hīnana ki uta, hīnana ki tai, heoi kei roto tonu i a koe te mana ukiuki. Tuarua, Raukura, waiata ā-ringa. Ka hoki rā ki te puna o mahara, ki te wāhi e puritia ai ngā mahara o rātou mā, kua riro. Tākiritia ana ngā tauwharewharenga o te ngākau i tēnei waiata ā-ringa. Kei a Raukura mō te waiata tōtika i tēnei waiata.

Kua horahia e ngā taiātea wharekura he kaupapa me mātua mōhio e tātou katoa. Kua eke tātou ki te taumata. Ko te wepu o ngā tātua, he mea hei whakatinana i te kōhurutanga o te reo Māori. Inā te hohonu o tēnei kaupapa whakawehi. Tutū ana te puehu i tēnei whakaeke. Kei te whakaae rānei koe ki te rārangi? Tirohia ēnei kiriata pai i WatchMojo Māori, ōhaurutia, ringihia te pere kia kite ai koe i ngā kiriata hou ka puta ia rā.